Atuka pahnihnak ah chim ka duhmi cu Jesuh kan lu simi Jesuh kan ti caah kan lu a simi Jesuh nih lo na si ti sawm kan duh na amah zong nih ti ko cu keimah bantuk hin si zuam chin lemang law keimah nak an thil lian nan tampi nan rak tuah khawh te lai tiah Jesuh nih a kan cawnpiak mi si. keimah law hi zuam law ti a ni kum thum lawng rian a tuan ca vawlei cung ah kum thum lawng rian tuan ca a tuahmi thil cu a tuahmi thil vialte kha kan nih nih kan rak cawn lai deuh tam deuh deuh nan tuah khawh te lai tiah a ti lai zoh hmanh law Jesuh nih a tuahmi thil kha kan zul thluahmah ko kan zul thluahmah le sizung hna kan sak setan hna kan sak damnak zong kan tuah cathiamnak zong kan tuah fimnak zong kan tuah Jesuh nih a sik cemmi hna minung pawl cu zei bantuk dah a sik hna tiah cun ai, ai uahmi minung sik hna, ka fim tuk tiah ai ruatmi minung ka sik hna. Ruakung cu san dodol a kun le dok an ti bantuk Jesuh cu pei dornak ka dawtnak vawlei teitu si. Cucaah em khi kum thong hi ram lio tein Ambrose te hna nih cawnpiaknak an rak tuahter i cuchung i pastor nih nan rian tiah pakhat an telmi cu ai uahmi va si hna u ti ai tel. Ai phongomi va si hna u ti ai tel. Jesuh nih a sikmi hna cu ka santlai lo ka chambau lo timi pakhat na si lo. Ka fim tuk ka thiam tuk ti ai ruatmi chungthu lengah tu ka sik peng lai. Nin ni chun zan toidornak te nung hna u sih. Pakhat le pakhat i law hna u sih. Lamkam zurin pa na hmuh zongah khan Pathian nih a dawtmi si ve ti thei usih. Nangmah zong ka Pathian na ka dawt ti na theih lawngah khan mi zong ka Pathian na dawt ve hna timi khan theih la. I bawm hna usih. Pakhat nu lepa tam man cawi cu pa he sual lio bak man cawi ti lam Jesuh he an chiah. Man cawi cu pa he sual lio bak man cawi ti lam Jesuh he an chiah. An van chiah le Jesuh kha kan that lo ma that lo ti an hal. That ko u ti si cun kanmah bantuk minung mengen si ko tiah Pathian fa si lo ti kha kan te piak an duh. That hla u a ti si cun Judah phung na buar caah amah he thah ding si tiah taza cu i thah colh ding ka si. Jesuh nih cu ti awk thei lo le vawlei ah ca pial. Zei hla tial hna ti kha Bible ca um ti hoi lo. Tleicia Reverend Dr. Chwe Sang nih cun Bia van chim ah khin vancungmi hna Jesuh zoh i an karlak khan an retheih khawhmi van ti cu aw arsi zoh bu khan ti nan kal tuan le lung an i chuih che rul an i lak che khor an tlak zoh ka tlak bu te ka tin arsi te kan zoh che chỉ thăm trái có thể mang tục tâm Siapa sa Bible le um lo mi tam thawk na chim ka duh ti lo tiah phungchim nih cun an ti sia chue sa nih goal peng kham fai dai an i lap lo ti zong ai ṭial ve lo ti mah cun Jesuh nih cun zei cah dah ṭial hnga timi kha Bible siang kan kai chung ṭial tu kan sak khoika ca ṭhial mi hna um ti lo se ti cu hna keimah nih ka theih ko te zei ca ṭhial kan ti ti zia pa te nan rak pi ve lo nu lawng cu nan rak pi a ti le mah minu kha va cung i a sual bak ti an van rak ti mi kha Jesuh nih ka sual bal lo timi nih chat hmasa in an kal rih ni ni chun tan ah mah minu kha kei zong nih misual kan ti lo cu kan zia ai dan dih ruang ah khan minung he pakhat le pakhat in a soi pakhat le pakhat sual kan i phaw sihmanhsehlaw Jesuh mit a ngeimi nih cu minung a zoh hna tikah Pathian fa nan zoh kan dihlak Pathian fa nih zoh hna seh i daw hna seh cucu Jesuh dawtnak si cu Zaki ah cu ngunkhuai khawl le khaih thorsawm tung cho a van ti hna. Kan ngei dih lo thaizing ah an ti lam bok a lak. Bible ah cun um lo nan a si la kan ti bia. Bok kha thorsawm an rual a thorku lai san a rum a ngei tuk. Mi nih an huat tuk mi ngunkhuai khawl cu khati khan mi an ei mur hna cak khan a huat tuk mi na si. Kanmah Laimi zong ei hmurhmangmi zong kan um sual zong si le zakia nun te hi cawn hna su ti ka duh. Jesuh le zakia nih ton ning hi ti hin si. Phungchimtu pakhat le bang nih cun zakia kong ka chim lai tinak khan ee Jesuh ra la ti le a lungre thei tuk a rum tuk ko na tein rawlei ah kaa thaw lo zan i a ei him kho lo Lungre thei tuk le Jesuh he kan i ton nain cun ka lunglawmnak a tling men hnga maw tiah a ti le cuti cun zokop cu theipi kung ah kai le a ti le a ngai thumi nih kan nai palh kha van tilh a zokop a tum a na zaki tu kai se zaki ah ziu atu an kan pa le paul hi bawi tlung na let nang thing kung ah kai tin hasa kai ngam mi pok man na lo Nan nu bak la cu kan i zahpi cu Jesuh na karh kan nak in min zei ti man i zahpi lo zakiam han ai zahpi lo kanmah nak misual deuh kan ruah mi zakiam han ai zahpi lo thei pi kum bak akai tu mi vialte laka tu no ning ka za lai ning te sinain Jesuh ton du a sin zein hon ning za ar thau lo zakiam han ni khal kai le Jesuh ni hmu le zakiam a thinlung ka hmuh cu Jesuh nih ni ni chun sana Pathian nih a kan zoh pengmi cu kan thinlung cu a leng lei kan hmuh ka ei si lo kan eidin si lo kan thinlung hi Jesuh nih zoh ni si Jesuh bochannak thinlung na ngeih cun Jesuh nih nak kar an thenh lai ma cu te cu si ko ni le puan kan phurh kho hna lo thil le ri kan phurh kho hna lo Jesuh dawtnak te hi ka va din phurh ve hna nan rak ngeih ciami thawng chinchin seh Zakia cu a zoh i Jesuh nih a tum. Nihnak kan tlung lai ti inn chungah an lut le coka thuh. Nangmah hin sual na si. Mi ei hnu si. Thak ngap in kan bengh la. A ti lo. Thak ngap in kan bengh la. A ti lo. Ni in ni chun caan ah ni inn chungkhar sinah Pathian pennak phung tampi. Zei ruangah tin zakia thinlung kha Jesuh he ai tong cang. Kan thinlung le Jesuh ton kha biapi bikmi si. Ni ni chun caan ah kan thinlung le Jesuh ai ton seh cun pennak chuak. Makhate ka si. Puarthaunak le mi soiselnak lungput kan ngeih popo si cun Satan he kan i tong ve. Ga thil dangdang kha kan chak ve le a ini cawk ding khi ti lo dawknak ah cun chikkhat cu nuammi le tha dammi lo natein inn tlok si lo. Zakia cu Jesuh nih a si lo, a ruang cu a thinlung tein pei Jesuh kawl cang si. Kan nih kha mak a si. Cucaan i michun caan a sawm kan duhmi hna cu a lamkip i kan ṭhan khawh nakhnga ding ahcun bia na theih tikah Jesuh na khawng ei sih. Jesuh cu mi bia theih tikah zeitindah ka ti hna lai, na ka sik hna lai, ka ṭhiat hna lai timi kha ruat lo. Zeitindah hi a harsatnak ka bawmh lai ti kha ruat mi a si. Mi a hmuh hna tikah Jesuh mit nih mi a hmuh hna tikah mi harsa le ka chambau ti ai theimi popoh sik chap le ngawhchiat chap ai tim lo, damter ai tim. Jesuh nih mi a zoh hna tikah hi cu mining hngal si timi cu a thah ding hna. Hlai bantuk nan si, a lenglawng a thiang a chungmi thumi pawl than bantuk nan si. Than cu a leng cu ai kan cawi ti lo. Pa he sual lio bak man cawi ti lam Jesuh hmai an kan chiah. An van chiah le Jesuh kha kan that lo ma that lo ti an hal. That ko u ti se cun kanmah bantuk minung mengen sak ko ti ah Pathian fa si lo ti kha tette piak duh. That hna u a ti si ahcun Judah phung na buar caah amah he thah ding si tiah taza cung in thah colh ding ka si. Jesuh nih cun tiawk thei lo lei ah ca tial. Zei hna tial hna ti kha Bible ca um ti hoi lo. Tleicia Reverend Dr. Chase Khan nih cun bia van chim ah khin vancungmi hna Jesuh zoh i an kal ah khan an re theih khawh ding van ti te aw arsi zoh bu bakhin ti thang kal tong le lung an i thuih che rul an i lap che khor an tlak zoh ka tlak bu te patin arsi te kan zoh tong sia chi thang thai ka thin hang tuk cang sia tu sa Bible in lo mi

khoika cathialmi hmanh um ti lo se cu cel hna bik in man ka theih ko te zei cathial kan ti ziah pa te nan rak pi ve lo nu lawng cu nan rak pi a ti le mah minu kha va cung i a sual bak ti an van rak ti mi kha Jesuh nih ka sual bal lo timi nih chet hmang sau an kal rih ni ni chun caan ah mah minu kha kei zong nih misual kan ti lo cu kan zia ai dan dih ruang ah khan minung he pakhat le pakhat in a soi pakhat le pakhat sual kan i phaw sihmanhsehlaw Jesuh mit a ngeimi nih cun minung a zoh hna tikah Pathian thlan an zoh Kan dihlak Pathian thar i zoh hna seh, i daw hna seh. Cucu Jesuh dawtnak si cu. Zakia cu ngunkhuai khual le hei thorsawm tu co a ban ti hna. Kan ngei rih lo thaizi an bilam bok a lak. Baibal ah cun um lo nan a si la ka hei ti bian. Vok kha thong sawm an rual a thong kul lai san a rum a ngei tuk. Mi nih an kuat tuk mi mun khoi khoi cu khati khan mi an ei mur hna sa khan a huat tuk mi na si. Kanmah lai mi zong Eipur hmangmi zong kan um sual zong si le zakia nun te hi cawn hna su ti ka duh. Jesuh le zakia nih tonning cing hi thil si. Phungchimtu pakhat le bang nih cun zakia kong ka chim la tinak khan ee Jesuh ra la ti le a lungre thei tuk a rum tuk ko na te na rawlei ah ka thuo lo zan i a ei tum kho lo lungre thei tuk le Jesuh he kan i ton na hin cun ka lunglawmnak a tling men hnga maw tiah ti le cuti cun zokop cu theipi kung ah kai le ti le a ngai thumi nih kan nai palh kha van tilh ah Zakop ah ṭum ah na zakia tu kai seh. zakia cu atu an kan pa le pawl hi bawi tlung la lut nang thingkung ah kai tin ha sa kai ngam ni pok na mel la lo nan ming zak la to kan ya za pi cho Jesu na kar kan na kan ni te zai thi man ya za pi lo zakia man ya za pi lo Kanmah nak misual deuh kan ruahmi cu kiam han ai zapi lo. Theipi kum bak a kai tumi vialte lakah cun o. Ning a va zah lai ning khi sinain Jesuh ton duh ah cun zeihmanh ning zah a khau lo. Zakiam han ni khal kai le Jesuh nih a hmuh le zakiam a thinlung a hmuh cu Jesuh nih ni ni chun san ah Pathian nih a kan zoh pengmi cu kan thinlung cu a lenglei kan hmuh ka ei si lo kan ei din si lo kan thinlung hi Jesuh nih zoh mi si. Jesuh bochannak thinlung na ngeih cun Jesuh nih hna kar an thenh ding lai. Ma cu te cu si ko. Hi le puan kan phurh kho hna lo, thil le ri kan phurh kho hna lo. Jesuh dawtnak ke hi ka va dim phurh ve hna. Nan rak ngeih ciam mi thawng chinchin seh. Zakia cu a zoh i Jesuh nih a tum. Ni na kan tlung lai ti inn chungah an lut le coka thuh Nangmah hi misual na si. Mi ei hnu na si. That lop in ka bek la. A ti lo. Thak lop in ka bek la. A ti lo. Ni ni chun caan ah ni inn chungkhar sinah Pathian pennak tlung cam te. Zeiruang ah cun zakia thinlung kha Jesuh he ai tong cam. Kan thinlung le Jesuh ton kha biapi bikmi si. Ni ni chun caan ah kan thinlung le Jesuh ai ton seh cun pennak chuak. Makhate ka si. Puarthanak le mi soiselnak lungput kan ngeih ko po si cun Satan he kan i tong ve. Ga thil dang dang kan chap ve le ai ni cawk ding ka si lo dok nak ah cun Chikkhat cu nuammi le tha dammi lo nakin inn cawk si lo. Zakia cu Jesuh nih a si lo, a ruang cu a thinlung tein pei Jesuh kawl cang si. Kannih kha mak ka si. Cucaan in michun caan a sawm kan duhmi hna cu a lamkip i kan ṭhan khawh nakhnga ding ahcun bia na theih tikah Jesuh na khaw ngei sih. Jesuh cu mi bia a theih tikah zeitindah ka ti hna lai, na ka sik hna lai, ka thiat hna lai timi kha ruat lo. Zeitindah hi a harsatnak ka bawmh lai ti kha ruat mi si. Mi a hmuh hna tikah Jesuh mit nih mi a hmuh hna tein mi harsa le ka chambau ti ai theimi popoh sik chap le ngawhchiat chap ai tim lo, damter ai tim. Jesuh nih mi a zawt hna tikah hi cu mining hngal si timi cu a thah ding hna. Hrai bantuk nan si ah a leng lawng a thiang a chungmi thumi pawl thlan bantuk nan si. Thlan cu